bħalissa il-partiti huma żewġ istituzzjonijiet illi jidru skizofreniċi fil-verità. Inti għandek il-partit tal-ħaddiem li jorganizza għandna ekonomija imsejsa fuq l-abbuż tal-ħaddiem. What the fuck? Li biħ il-passaporti li senjuri li jipproduċi ġensna. Ġifri, huwa skizofrenija totali. Imbagħad għandek in-Nazzjonalisti li daw storikament, suppost ideoloġikament huma d-Demokristjani tal-pajjiż illi fi ħdanhom ikollok il-Lema Portelli Bonnici li trid l-abort, il-Chris Peregin li jrid l-ismoke, u mbagħad jidħol Claudio Grech li ma jrid xejn minnhom. Kif jista' jkun illi jiena bħala żagħżugħ inħares lejn dawn iż-żewġ partiti, Qed jiġru jduru wara denbhom stess. Suppost irriduha tal-mexxejja u jien nimxi warahom, nimxi wara dak, nimxi għal rasi. Dik il-problema. Mhix problema, il-problema hija. Il-problema hija li l-partiti ma joffrux direzzjoni. Il-problema hija kieku l-PN la tissemmi l-PN, m'għandux daw in-nies li għandhom ħsibijiet differenti. Xieġifi, ġifi għat qed jaħseb l-istess. Le, il-problema li hawn nuqqas ta' pluralizmu. Le, le. Dik hija problema. Qed inti qed tikkritika l-pluralizmu. Mhux fil-partit. Waħda titla' abort, l-ieħor ma jridx. Inti qed tajt fuq il-pluralizmu. Għax inti partit tal-mas. Le, imma il-pluralizmu mhux fil-partiti. Mela jekk inti l-Partit Demokristjan, ara, ħanamlu hekk, ħanamlu hekk. Chris Perigin. Chris Perigin. Eh. Kellu xi problema? Fil-partit, l-ostja waħda kellu. Ma kellux problema. L-ostja kellux fil-problema fil-partit. Nis li ma jirdux jikkooperaw miegħu għax u liberali. U liberali, ovvjament, f'partit li għandu eruq demokristjani, għalla kien ikollu l-problemi. U tistennija. Dezom, Chris Perigin vera nammiraħ. Għax kien wieħed minn dal-flokazja mill-kritika u jgħot fuq id-dekċer. Orrejt, ħallas prezz, eh? Telaq minn kumpanija, tajjeb, u mar hemmhekk, alright, b'ħafna inqas flus milli kien jaqla, tajjeb, u defa' hemm u qal ħaniprova nbiddel. U believe me. U ma setax, u ma setax, anka ma setax, ma setax falla. Falla, u kieku għadu hemm. Chris, Chris, Chris falla. Le, Chris. Dak il-missjoni fallitu. Chris għamel, eh, Chris daħal u prova jbidder kif qed U ma setax. Għax il-partit ma jippermetti l Mu vera xej, ta' mu vera xej, mu vera xej. Biddel x'biddel? Le, zommi. X'biddel? Rebaħ ma rebaħx. L-istess telfa ħa. Le, stenna minuta. Biddel jew rebaħ ma rebaħ. La għandhom xaqsmu ma xejn. Ora, mela biddel x'biddel? Jista' jkun li b'dak li biddel ma rebaħx. Sorry, da. X'biddel, ejn nibdew, ok, żewġ mistoqsijiet. X'biddel Chris Pereġin fil-Partit Nazzjonalista? Biddel il-mod kif jittrattaw ċertu sitwazzjonijiet. Ġifieri inti tinsiex, inti kellek il-Partit Laborista pereżempju, illi beda Joseph Muscat, tajjeb, illi beda Joseph Muscat jitkellem illi għandna jkun hemm unjoni ċivili bejn il-gejs, tajjeb. Niftakru ġo xarabank il-Joseph Muscat ngħidlu, imma l-għax ma jiżżewġux. Li qal li żwieġ bejn mara u raġel. Joseph Muscat kien qal ħin ta' Gandhi. Mela, mela. U qal ukoll ma tarax jaddottaw it-tfal. It-tfal għal-mara u għal-raġel. Mhm. Mbagħad intaqa' mal-komunità gay, eġen u biddel il-pożizzjoni tiegħu u mnalla u hekk eh, nistgħu nikkritikaw għal ħafna affarijiet il-Joseph Muscat. Fuq dik ma jistax. Wala ħares il-partit xellugi ma jkunx eh, dak li jiproponi dak ta' progressività. ħafna tbatija l daw in-nies kellu l-kuraġġ sankadi ħan kwalifika, kellu l-kuraġġ ibiddel issa din oħra. Vera kellek 70% tan-nies minn survey li rajt jien bajnejja. Mhm. Li kienu kontra li l-gejz jaddottaw it-tfal. Mhm. Imma Joseph Muscat għax kien politikali xismu, surveyor Is-survey ma ħallihx hemm, qal saqsa domanda importanti oħra. Tbiddel il-vot jekk nagħmluhom jivvutaw u kien xi percent biss qal jiena se nirbaħ, ġifieri kien hemm lista ma jimpurtax il-politika di. Mm, Imbagħad ġi l-Partit Nazzjonalista li kien ivvota kontra ħabba li adottaw. Issa sar favur, ara kif jinbidlu la. Sar favur, tajjeb, wieħed mill-istrateġisti kien qed ngħidha x'open Purġi u Claudette Paċ resqet mozzjoni fil-Parlament biex daħlita fil-Kostituzzjoni issa. Iċ-ċuċċata hi li tal-Labor isom setgħu jinbidlu. Xiġifieri. Inbidlu, ġifieri Joseph Muscat bidel il-pożizzjoni u da. U dan nazzjonali se għadhom b'tikketta li huma kontra l-LGBTizmu, vera? Le, il-problema tal-nazjonalisti hija li jidru kakofoniċi, li jidru skizofreċi. Mm. Meta tara per eżempju fid-dili għaw bil-bicċa xogħol tal-marijuana, jekk tidħol fil-Google issa mm. u tara il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista mm. fuq l-smoke, Taħseb li l-Partit Nazzjonalista kien fuq l-ismoke waqt li qed jipprova jipproponiha. Jiġifieri dan jagħmel seba' proponimenti ma jaqblu x'hej waħda mal-oħra u għalfejn x'kien qed jiġri. Għax inti kont qed tipprova taqdilha għal xitan. Issa nixtieq nagħmel il-punt fuq il-pluraliżmu. Nista' nkellmek fuq di please? Issa ħana nagħmel naqra. Il-ħaxixa jiena naqbel jiena ngħidha ma nafx kemm il-sena li tiġi legalizzata kollha għandu tkun illegali biex neqirdu d-droga ġifieri. Imma imma Qajda wkoll di għax inkella se tkun nazzjon Laburist. Il-Laburisti daħlu l-ħaxixa bħala liġi bla doċċ. Tajċ kem saret ħsara. Biex iġibu l-voti, le. Sintendi, sintendi. Tiġi tajdi mux oċċena u koll. Ija, ma mux fuq. U 27 għaqda illi ħafna drabi jaħdmu ma' nis bid-droga. Mhm. U l-maġġoranza assoluta mhm. tan nis li jihdu jew kienu jihdu droga, Ma jaqblux ma din il-liġi ta' ġiet nejjek minn kollox, laqwa li Nistaw niddibattu dik il-parti, dik il-parti. U l-istraġi li kien hemm. Nistaw niddibattu dik il-liġi tal-marijuana fuq il-merti tagħha u nista' ngħidlek minn issa li naqbel miegħek li qed ngħid huwa għalfejn iż-żgħażagħ mhux qed jaraw direzzjoni jew eh, dawn il-partiti bħala mexxejja. U parti minnha hija l-iskizofrenija. Għalfejn? L-iskizofrenija tal-partit jihd, imma zon, joħolqu l-spazju. Mux vera, mux vera, mux vera, ħanajlek, ħanajlek, ħanajlek. Jek inti għandak il-periġin u l-vassallot nej fl-istess partit, mhm. mela jem spazju għemmek, ħanidħol u niprofa nġib minna u jew minna. Le, ħalali. U nitkellem. Nista' nagħmel il-pożizzjoni tiegħi issa. Mela, il-pożizzjoni tiegħi hija li il-pluralizmu f'partit tajjeb li jkun, però tajjeb li jkun b'limitazzjonijiet biex ta' xejn fid-dinja m'għandu ebda limitu, sewwa, kollox irid jeżisti f'ċertu konfini, inti tista' tkun pereżempju mal-Greens u forsi inti iktar taħseb li l-wind energy iktar mis-solar energy u forsi t-tide iktar minn hekk, u jkun hemm dak id-dibattitu, imma inti Green. Inti Hemm raġuni, Pip, għalfejn l-iktar parlamenti li jiffunzjonaw fid-dinja għandhom miżerjament ikollhom dawn ħames partiti. Għalfejn? Għax dawn il-ħames partiti jkollhom sens ta' identità. Inti meta tissottoskrivi għal dan il-partit kun taf li inti l-partit tal-ħaddiema, mela tiġix tgħid li l-partit tal-ħaddiema ħa jisfrutta l-ħaddiema, għax aħna għalhekk qegħdin hawn. Aħna mingħajr il-ħaddiema ma naħdmux, dik hija l-missjoni tagħna. Issa aħna x'għandna? Għandna żewġ partiti tal-massa. Dik hija l-problema. fundamentali. Nistaw nibdluwa dik il-ħaġa. Eżatt. Billi jitlu nis fil-partiti. Le, ma jek jitlu nis fil-partiti, iktar kakofonija jkollu. Iktar kakofonija. Inti semmejt il-grej, il-griz. Mm. Aħna pal-Alternativa Demokratika konna parti mill-griz. Mm. Jikon nitla barra minn Malta fil-konferenza. Ejja, eh, eh, Kassola għamel xie għanna tlet snin segretarju ġenerali tal-partit. Dejjem ivvutajt kontra l-abort f'kull dokument li kellhom. Jiġifieri mhux vera li qed tgħid int il-Griż għandhom dik. Le, mhux qed tgħid li huma monolitiċi, imma imma nitkellmu fuq xi ħaġa vera importanti għall-Greens. Il-Greens, imma l-Greens isma' magħhom l-ambjent l-ewwel qabel kollox, m'intix se tkun green u tgħid ejja ngħaddu bypass minn f'nofs l-ODZ, żobbi, għax inti l-green. Le, m'intix.

Mela mhux ovvja li forsi l-progressivi, forsi d-demokristjani. Kif tista' tkun favur l-ambjent u toqtol it-tfal qabel jitwildu, tista' tgħidli kif? Naħseb hemm ħafna Dik kakofonija u skizofrenija. Il-Greens huwa favur l-ambjent, Pep, u taf xed ngħidu favur l-ambjent. Semmejt li l-Greens għalhekk. Issa, fuq li l-ħna li jitlu fil-partiti u daw b'xi mod ħajrranġaw, mhux vera. Hu pereżempju l-każ ta' Konrad Borg Manxe. Stqarra kemm-il darba li da daħal fil-partit b'dan it-twemmin li qed tgħid int, għamel għaxar snin hemmhekk jiġġieled u jikkumbatti x'għamlu? Qatgħulu rasu, qatgħulu saqajh. Alla ikkastrawh il dan raġel għala x'esaġerazzjoni, imma qed tifhimni x'qed ngħidlek li da qal da faj issa da mhux qal ma donni xi fucking paċċuta. Konrad Borxman xeħ fighter, fighter u ma jibża' minn fucking ħadd. Xorta qatgħulu rasu, xorta qatgħulu saqajh, xorta, xorta qal Maddonni il-Lens tqabbad is-Segretarju Ġenerali tal-Labour jew min kienet biex tiġġieled kontrih fil-Qorti? Għalfejn? Għax dawn huma partiti skizofreniċi. Jippruvaw idaħlu fil-massa tagħhom kemm jista' jkun nies u jispiċċaw. Irdu jaqdu l-daw, jaqdu l-daw u jispiċċaw min jerbaħ, min għandu l-flus. Daqsek, dejjem dawk ħajja. Il-kapitalisti ġifieri. Dejjem, dejjem. Jinti favur tiegħu. Jek, favur il-kapitalizmu, jiena favur il-kapitalizmu, meta l-kapitalizmu, għatlek u għattilek di, mm. meta l-kapitalizmu jiprofa jitħallat mal-istat, jiprofa jitħallat mal-politika, dak mhux kapitalizmu, dak cronyism, dak huwa soċjalizmu għal-kapitalisti li ma jagħmel ebda sens. Jiena, jiena favur kapitalizmu ta' Adam Smith li huwa separat mill-istat u ma' żewġ affarijiet differenti. Però jien għadni nibqa' ngħidlek illi kieku il-partiti jkollhom in-nies li hemm bżonn li jkollhom ġo fihom, eh. ikun hemm bidla. Forsi Borġ Marġen kien fisq waħdu f'dil biċċa xogħol. Jgħid affarijiet laqas ma naqbel miegħu biex niftehmu. Daqs kemm hemm nies istra, imma kien hemm nies. Borġ meta kien hemm il-gay pride. għal affarijiet li ma naqbilx magħhom pereżempju li ma kienux. Imma dik mhux parti mill-demokrazija. Li mhux liberali. Le mhux liberali. Mhux liberali. Għalhekk qed ngħidlek. Le mhux liberali. Però ovvjament soċjalist konservattiv. Tammira għall-istend li ħaġda mhux tajta li toħodha kontra partit, speċjalment fil-gvern, tajjeb ġifieri u ġġielet għal residenti u naħseb li residenti. Imma il-partit bes u l-gvern. Serġa' joħroġ għax qasnaf. Jekk se jerġa' joħroġ żgur. Il-partit li se jkun barra. Imma mhux hekk imma Ifimni, dik hija il-prezz li ħallas xi ħadd li. Eh, ma qed tgħid li jista' jbiddel mela l-affarijiet. Mela ma jista' jbiddel, mela ma jistax ibiddel għal ħares le Madonna. Mux qed nara evidenza ta' tibdil eh, minn dan il-grassroots biex ta' Li qed tinterpellani. Mela, tlaqna?